Maitei, mba'éichapa? Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko ára pegua. Ña mba'apóta hína ñanearanduka pe togue mbohapypa rundy guive mbohapypa po peve. Vamos a trabajar en la página 34 y 35 de nuestro libro. He'i péicha, Tembiaporã. Ahai che mbo'ehára ypykue réra mbo'ehaópe, el nombre del primer maestro o la primera maestra que tuve. Che mbo'ehára réra guaranimbegua, el nombre de mi docente es guaraní. He'i péicha. Mbo'ehára. Heta majuru péina henyhẽ ne ñe'ẽrusúgui, yvotýicha omohy'ãkuã upe nde rape, ne ma'erã otyarõ va'ekue nde guata ári, ore mbo'évo ha ore mbojeguávo ore rekove. Ne apytu'ũgui iñatãi mbeguekatu, arandu omyesakãva amombayna, og̃uahẽva yvytúicha ore peju ha távape ohaíta pe porã. Maymáva remiandu ore jopýva ha itatãicha nde rehe ore mono'õva, omyapetã ndéve g̃uarã ko ára pyahúre, mborayhu ijojaha'ỹva ko vy'apére. Mbo'ehára nde pópe okakuaa rapãve, nde jyváre osãingo ne rembe rehoky Nde resápe omimbi ha nde syva icha'ĩ, rohechávo pu'ã tatýtna amo mombyry, mbo'ehára tove nde rekove tahã ka'u, mbo'ehára tove tere vy'a nde juruvy, rehechávo kakuaa ovy'ũ asy reñotỹ vaekue ore akãme ne arandu. Ohai vaekue Mario Estrecho. Néi, péicha jarekovecha ñe'ẽpoty, Ñamyesakãta upéicharõ ñamoñe'ẽta mbeguekatu ñande rógape ha ñamyesakã ñanohẽ umíta ai nañaikũmýiva mba'épa he'ise ha ñamyesakãve. Ha pe jareko voi hína ñe'ẽ guaranímegua ikatúva ñamyesakã jajeporeka hína ñe'ẽ ryrýpe. Vamos a aclarar esta palabra en el diccionario, con la ayuda del diccionario. Y si encontramos otras palabras que no comprendemos que significa también podemos copiar y aclarar. Ha pejareko hína mba'épa he'ise pe táma, py'arõ, apytu'ũ, itã'ã, apesã, arapavẽ, tatina, ovýma. Bueno, si hay otras palabras entonces que no conocemos dentro del texto vamos a copiar y buscar en el diccionario. Néi. Aiporu ñe'ẽjoajúpe ñe'ẽnguéra ahecha va'ekue Entonce del ejercicio anterior las palabras entonce que aclaramos vamos a formular oraciones japo chugui ñe'ẽ joaite Aguenohẽ ñaipotýgui ñe'ẽ porãnguéra oikurúva haihára oguerohorývo hapicha rekove Vamos a sacar entonces del texto todas las figuras literarias que encontramos Techapyrã ape jarekóhenda tembiasarã tetã manjuru péina henyhẽ ñe'ẽrusúgui Péva ha'éina mbódo tuichaitereíva, entonces una hipérbole, hipérbole. Heta exagerando akã, vera. Yvotýicha omohyakuã upe nde rape, mbojoguáva, comparación. Yvotýicha, yvotýre ombojoja. Está comparando como la flor, su camino como una flor, he'i aja. Upéicharõ jahekáta ñañepotýpe oĩvépa hína mbojojáva, otras comparaciones. Ombojoguáva metáfora, recuerden que metáfora es como una comparación pero sin la palabra comparativa, sin icha, la partícula icha, ni ñe'ẽ ha'ete, ojogua, ñaimu'ã, ne. Péchano jahekáta ambue ñe'ẽ porã, otra figura literaria. Amongurusu. Opyta porã reve jahechakuaávo mba'éichapa haiha roguerohory hapisápe. Entonces, vamos a marcar la opción con la cual cómo el autor, el escritor entonces le admira a la persona, en este caso al docente. Henyhẽ ñe'ẽrusúgui he'ise, significa si ñe'ẽchapĩ, Reflexión corta, pobre, diminuta, tiene prisa, le engrandece. Ombojeguávo ore rekove he'ise omoporãha térã ombovaiha hekove. Nde pópe okakuaa arapavẽ he'ise okakuaaha arapehẽ, partes del mundo, okuakuaa arapy, de todos. El mundo en sí vera avanza hacia adelante. Reñotỹ va'ekue he'ise rejuka ko remoinge, introducir sería entonces remoinge ha jeva. Nde rekove ta hỹa kavũ he'ise tai porã térã tai poty. Néi, péicha upéicharõ ñande rembiaporã ko ára pegua. Tapehasa porãite po'a peẽme g̃uarã.